ئیسرائیل وڵاتێکی بەهێز لە ڕووی هێزی سەربازیەوە سوپای ئیسرائیل پلەی هەشتاهەمینی هەیە لە ڕیزبەندی بەهێزترین هێزە چەکداریەکانی جیهان بەڵام بەوەندا ناوەستێت لەم ساڵانەی دواییشدا هەڵدەستێت بە پەرەپێدانی سیستەمێکی بەرگری زۆر بەهێز کە لە سەرانسەری جیهان دەنگی دایەوە سیستەمەکە ناسراوە بە ئایرۆن دۆم یاخود قوبە ئاسنییەکەی ئیسرائیل، ئایرۆن دۆم سیستەمێکی بەرگریی مووشەکییە بۆ ڕێگریکردن لە مووشەک و تۆپانەی ئاراستەی ئیسرائیل دەکرێت، لەلایەن کۆمپانیایەکی بەرگریی ئیسرائیلی پەرەی پێدراوە، ئەمریکا پاڵپشتی پڕۆژەکە دەکات، سەرەتا بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی هێرشە ئاسمانییەکانی لوبنان لە شەڕی ئیسرائیل لەگەڵ حیزبوڵڵا لە ساڵی دوو هەزار و شەش، هەروەها شەڕی نێوان ئیسرائیل و فەڵەستین لە ساڵی دوو هەزار و حەوت پەرەی پێدرا، سیستەمەکە لە ساڵی دوو هەزار و یانزە. بە تەواوەتی دەستی بە کارکردن کرد. شێوازی کارکردنی ئاڵۆز و وردی هەیە، ڕاداری زۆر ئاڵۆز بەکاردەهێنێت بۆ دیاریکردنی ڕێڕەوی مووشەکە هاتووەکان، توانای شیکاریکردنی زانیارییەکانی هەیە بۆ لێکدانەوەی ئاستی مەترسی بۆ سەر دانیشتوانی وڵاتەکە. کاتێک ئامانجێکی بە مەترسی دیاری کرد، مووشەکی ڕێگریکار دەهاوێژێت کە پێیان دەوترێت تەمیر. میرەکان، هەستەوەری پێشکەوتوو سیستەمی ڕێنمایی و تەقەمەنی هەڵدەگرێت، توانای تێکشکاندنی مووشەک یان تۆپی هاتوویان هەیە لە هەوادا، هەموو ئەمانە تەنها لە چەند چرکەیەکدا ڕوودەدەن. میکانیزمی کارکردنی سیستەمەکە بە شێوەیەک داڕێژراوە زیاتر گرنگی بە ناوچەی دانیشتوان دەدات، وەک لەو ناوچانەی کە چۆڵن. هێزەکانی ئیسرائیل ئاماژەیان بەوە داوە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕەکانەوە لە غەزەوە هەشت سەد و شەست و شەش مووشەک و گوللە هاوەن ئاراستەی ئیسرائیل کراوە. قوبەکە تا ئێستا توانیویەتی ڕێژەی سەرکەوتنی سەتا نەوەد و شەش ی بەدەست بهێنێت لە گێڕانەوەی مووشەکەکان. توانای ئەم قوبەیە سەرنجی جیهانی بۆخۆی ڕاکێشاوە. ئەمریکا داوای هاوکاری لە ئیسرائیل دەکات بۆ پەرەپێدانی سیستەمی هاوشێوە، لە ساڵی دوو هەزار و بیست دا ئیسرائیل دوو پاتری قوبەکە دەدات بە سوپای ئەمریکا، ئۆکرانیاش لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕ لەگەڵ ڕووسیادا داوای ئەم سیستەمەی کردووە، بەڵام ئیسرائیل جگە لە هاوکاری مرۆیی و پاراستنی مەدەنی هیچی دیکەی بۆ دابین ناکات. لە ساڵی دوو هەزار و حەڤدە دا پەرەپێدانی ئایرۆن دۆمی دەریایی تەواو کرا، کە دەتوانرێت لە دەریادا جێگیر بکرێت بۆ پاراستنی کەشتییە دەریاییەکانی ئیسرائیل، بێگومان، سیستەمێکی لەو شێوەیە تێچوویەکی کەمی نابێت، تێچووەکەی لە دەیان هەزار بۆ ملیۆنان دۆلار مەزندە دەکرێت، ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرە بەم قوبەیە دەدرێت و لە ئێستاشدا بۆ چەندین مەبەستی دیکە کارایە، لەوانەش پاراستنی بنکە سەربازییە گرنگەکان و کۆبوونەوە گشتییەکان، بە دابینکردنی میکانیزمێکی بەرگری توند، پاراستنی ژێرخانە ئابوورییەکان وەک وێستگەکانی کارەبا و فڕۆکەخانە و بەندەرە دەریاییەکان، بەڵام لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە، ئایا سیستەمەکە بە تەواوی بێ کەموکوڕییە؟ لەگەڵ ئەو هەموو توانایی ئەم قوبەیە، چەندین جار توانراوە مووشەکی دوژمنی پێدا تێپەڕ بێت. هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل رایانگەیاند، لە دوانزەی ئایاری دوو هەزار و بیست و سێ مووشەکێکی رێگریکاری ئایرۆن دۆم تووشی هەڵەی تەکنیکی بووەوە، لە ئەنجامدا مووشەکەکە لە کەرتی غەزەوە ئاراستەی ئیسرائیل کرا. بەرماڵێک لە رۆهڤێت و کوژرانی کەسێکی تەمەن حەفتا ساڵ و برینداربوونی چەند کەسێکی دیکەی لێکەوتەوە، هەرچەندە پێش کەوتنەخوارەوەی مووشەکەکە ئاگادارکردنەوەی دەنگی لێدراوە، بەڵام سیستەمەکە وایکرد خەڵک دڵنیا بن و هیچ ڕێکارێکی خۆپاراستن نەگرنە بەر، پمپەکە تا ئەمڕۆ ژیانی هەزاران خەڵکی ڕزگار کردووە، هەر بۆ نموونە لە مانگی ئازاری ساڵی دوو هەزار و دوازدە قوتابخانەیەک لە شاری ئەشقەڵۆنی باشووری ئیسرائیل کرایە ئامانجی مووشەکەکانی کەرتی غەزە، لە قوتابخانەکەدا سەدەها منداڵ وانەیان دەخوێند. سیستەمی ئایرۆن دۆم ڕاستەوخۆ مووشەکەکانی دەستنیشان کرد و مووشەکەکانی ڕێگریکاری هەڵدا پێش ئەوەی مووشەکەکان بکەونە قوتابخانەکەوە. تەمیرەکان تێکیان شکان بەهۆی وەڵامدانەوەی خێرا و ڕێگریکاری قوبە ئاسنییەکە ژیانی ژمارەیەک قوتابی و کارمەندان ڕزگار کرا. بەهۆی ئەم نموونە هاوشێوانە خەڵکی ئیسرائیل قوبەکە بە هۆکاری خۆشگوزەرانی و سەلامەتیی خۆیان دادەنێن.